Nairobi region kae. Uh, miwa structure kaka weche dhi bedo wawach ni uh, Ogai nitiere Nairobi, Jalup Ogai, Ruodh Goro, Sumba Mirwai, Okebe, mano ma Nairobi. Koro ka wadhi piny, bende lemo gi pod yani mipango mane?
Erokamano kendo. Uh, e bade ma Nairobi Wan kod eh, ogai mar Narobi. Mhm. To chenro mantiere kaka ing'e ni Narobi en region to kod uh, uh, sub counties kata constituencies mm. wan kod chenro mabe osechakre madhi mbele constituency ka constituency onego bed ni nitiere ofis mar Luo Council of Elders mhm. kore constituency kaka uh, kuom ranyisi Madhare nigo ofis matiyo, Embakasi North nigo ofis matiyo, uh, Kibira nigo ofis matiyo, Embakasi East nigo ofis matiyo, Lang Lang'ata ofis mar Luo Council of Elders nitiere. Koro gima timre ni offices gi nitiere kuonde moko ma pok obetie ma watimo chenro mondo gibedie kaka Ruaraka e constituencies apar gabiriyo. Kosebetie to uh, ker onego bed ni biro en emobiro puodho koro jogi Kosepwodhgi ma koro gitiye e regions gigo to gi nyayo weche mag Luo Council of Elders. Koro mano kosebetie to koro iyudo ka Nairobi bedo motegno nikech chien kacha nyocha Nairobi ok winjre e Luo Council of Elders. To koro sani entie emomiyo watiyo matek mondo waket Nairobi nikech Nairobi e chuny piny. Koro offices go sani iloso ma jodongo bet kuonde ka kuonde mondo mi mago timre. Koro gin ma ka gisebetie to weche mag Luo Council of Elders bro dhi nyaka piny nyaka e ward level nikech e constituency kuom ranyisi kata kikawo uh, Embakasi North en gi wards abich kata auchiel to jodongo wuok e wards mopogore opogore. Seche ma jodongo bet romo to jodongo tero report piny kucha ni mae kaka weche mag Luo Council of Elders wacho. Mae chenro ma Luo Council of Elders nitiere go. To paro bende mowuok malo ka ker en mane, to onego watim uru nang'o? Seche ma ma otimre, joluo dhi bedo gi wach achiel kaka ung'eyo ni Nairobi wadak kama uh, uh, weche ng'enyie seche moko iyudo ka ndalo yiero lweny nitie to ok e wadwar ni wayudo ni samoro oganda luo makibira odininegi ithago kata igoyo kata gi piny owacho oganda luo ma dandora odininegi ithago kata igoyo gi piny owacho wadwa ni wabedi ni ka wawinjo ni wach moro omako oganda luo to oganda luo kamoro amora ma gintie giwuok kar rombgi gichung' go oganda machielo nikech wabende warito chike mag piny owacho oganda luo kata Luo Council of Elders tiyo gi sirikal e yore ng'iyo rito weche mag chike. Ok wanyis ji noketh chike piny owacho. Wadwaro ni mondo ogandawa orit chike mag piny owacho ma gimoro amora ma hinyo oganda Luo nyaka wadonje motegno. Mm -hmm. E, koro mago e chenro mantiere ma wadwa ni kwasebetgo e Nairobi ka kaka region to wang'iyo to waloso. mondo nyithindwa mawuok chienwagi obed kong'eyo ni nitie jodonggi kendo gidong ka ging'eyo ni nitiere chike monego bed ni rito gibed ka ging'eyo ni nitie luor nitiere luoro lwar nitie gik moko ariyo luor to kod luoro lwar mineno ka koro sani ongeni jomatindo ema koro dwa ni jodongo oluorgi. Jodongo bende koro oluoro nyithindo. To ok ne en kamano. Nyithindo kata joma tindo onego bed ni miyo joma dongo luor. Ng'ato ka ng'ato nigi kare momako. Joma tindo bende nitiere gi kaka onego bed ni gidongo ka ging'eyo ni to culture wa chalo nang'o. To mano eka Nyasaye bende kelo gweth e iwa. Nikech kama onge luor. onge gima ber mabire. Ng'i kata e skul, skul maonge discipline, nyithindo ok kalie. To kama nitie discipline, iyudo ka nitie dongruok, nyithindo kalo, nyithindo timo mabecho. Koro mano ema wadwa ni wanyae ei oganda luo ka.